Bo ta un introvert, un overthinker of bo ta pospone cosnan pa te na final? Ami mes ta un introvert y tambe mi ta un overthinker y pa mi make things happen mi ta usa un par di tips and tricks cu den e episodio aki lo mi comparti cu bosnan. Mi nomber ta Eunice y bon bini na mi canal. Con ami aña sa cu mi ta un introvert? Na momento cu mi tabata na Corsou, mi tabata sali, pero asina mes ta tin momentonan cu mi no tin gana di wak hende, deal cu hende of ta den mi mes bubbel. Y op gegeven moment ora mi a bin bek Hulanda, mi a bay traha na un compania y enanan ami a pone mi mes como un extrovert. Pero na momento cu mi a echt, echt, echt cuminsa traha, Mi a nota cu e hendenan den e compania ta hopi loud. Nan ta papia duru, nan ta tur caminda, nan ta druk y esey a pone ami den un posicion hopi otro. Mas bien tiki incomodo pasobra mi no por a comprende pakico mi no ta fet cu nan y of. Kiko ta pasando ku no tin e klik entre nos? Mi a konta un amigu di mi di esaki i na e momentu ei el a bisa mi, Ey Enis, pero a tin e sixteen personalities test, p'aki bo no bai traha esei? Por ta ora di bo por saka afó eigenlik kiko bo ta, kon bo ta, anto kon bo personality ta, i esei lo por yuda bo tambe den bo karera. Pues mi a bai hasi esaki. Na momentu ku mi a hasi esaki. Mi amigu a bisa mi, Ah, si, mi ta hopi curioso pa sa kico bo ta. Pero tur su outcomes nan tabata completamente rebes, behalve e feit cu mi por ta un introvert. Y na momento cu mi a traha e test, mi a haña via mail mesora mi results, cu ta lo siguiente. Caracteristica individual, ochenta i un por ciento, intuition, intuicion, cincuenta i ocho por ciento.

Loke nan a duna ta fet hopi bon ku mi personalidat i asina tambe mi por a balansá eigenlik kon otro ta wak mi i kiko a mi mester hasi pa por reach mi goals. Awor no ta turbia e kos ta kambia mes ora, pero bo ta purba sigui traha na dje pa asina bo por ga om den un environment spesifik. Pero e kosnan a kaba enanan. Un par di luna despues mi a disidí, ok, mi ta bai maka mi skrepsi i mi ta bai kuminsá hasi algu otro, mi ke un otro hòbi, mi ke algu, mi ke hasi algu otro pa asina mi por yuda hende, mi por eduká hende. Eunice semper ta in the background, dus nunka mi no tabata ègt ke sali dilanti riba camera cu ta filma. Pero e straño ta cu sacame di potret mi no tin problema cune pero papia dilanti camera y pone mi mes y fonan si tabata un issue. Pues ami a dura na total cuater luna prome cu mi a. Ècht, ècht, ècht partenan di e Kámara a ta papia. Durante e kuater lunanan ei mi a disidí ku mi ke kuminsá un YouTube anto un podcast channel. Pero mi problema ta ta mi mester para dilanti di e Kámara i mi mester papia i mi mester pone mi mes mas aktivo i fo. Anto esei pa mi ta ainda mi mester kustumá kuné. Durante e kuater lunanan ei mi a nota ku pa mi no. Cuminsa mes ora y pa mi no para dilanti di camera papia, mi a cuminsa busca tur cos riba internet tocante di YouTube, filma, camera, microfoon, con bo mester papia con preferibel bo mester sinta, bo background, podcast, ki cosita inclui, mi a cuminsa busca tur cos cu op un gegeven moment segun mi mi aña tur informacion cu mi no tabata sa mas kico mi mester busca y. Eigenlijk mi tabata kla pa kuminsá, pero ainda mi no a tuma e paso pa kuminsá. I un siman promé ku mi a saka e teaser mi di a snake no Enis a wou stuur, bo mester di get your act together and to make it happen. Paso ta muchu na Kòrsou si bo a bai papia dilanti kamera, si bo a bai papia na radio. Pero kiko ta e verschil di esenan ku awor aki? Ok, e verschil ta ku trabou tabata pagami pa hasié i awor aki YouTube no ta pagami pa hasi esaki. Pues mi no tin niun verplichting tampoko pa hasié, pero mi a pone esaki komo un challenge pa mi mes pa mi por logra mi meta kual ta pa yuda i eduká hende riba loke ami sa i pa asina inspirá nan i laga nan krese den nan bida personal i tambe trabou. Pero loke a yuda ami por yuda abo tambe, i ta p'esei mi ke dona bo sinku tips ku tricks ku ami ta usa pa asina ami por accomplish mi goalsnan. I mi sa tambe ku si abo praktiká un tiki mas bo tambe por accomplish bo goalsnan pa ku esaki. Tip numero uno ku mi tin ta, sa ki ora bo overthink mode, introvert mode, procrastination mode ta biniendo òf bo tine na e momentu ei. Pakiko mi ta bisa pa bo sa? Esaki ta pasó e ora bo por controla bo mesun tiki mas i bo por enigszins cambia bo mindset pa adapta bo mes na e environment ei. Si acaso bo no haci'e, e ta bira un tiki mas moeilijk pa bo por custuma i tambe open up i pa bo por make things happen. Loke ami normalmente ta hasi mi ta pone mi mente na sero, mi no ta pensa mi ta kon bisa si Nicky Eunice por mester hasi esaki pa su tal y tal tal motibu, make it happen, that's it, no way back. Y na momento cu bo hasi algo asini bo mester pone un goal pa bo mes, anto bo mester bay patras pa bo yega na esey. Loke mi a hasi specific e biaha aki pa cu YouTube mi a bisa hende cu mi ta bay cuminsa e canal. Esey ta pone cu mi a pone un pressure riba mi mes pa por cuminsa y tambe mester cuminsa. Y esaki tambe a duna mi un push di ok Eunice bo a bisa mi tar mundo cu bo ta bay cuminsa esaki, bo a bisa mi tar mundo cu bo ta bezig cu un project, ainda niueda no a wak nada, Dios a worsi a cuminsa Yega ora pa bo make things happen. Tep number dos cu mi tin ta papia cu un persona cu por motiva bo. Mi no ta papia cu tur hende pasobra mi sa cu no ta tur hende mi ta acepta e motivacion di e manera cu nan ta nami y of cu e lo yuda mi. E ora ey mi ta identifica cu ken mi ta mas cerca y tambe cu kico nan por yuda mi. Tin parti hende ta na bo tough love confrontation, dus den e sentido ku nan ta bisa bo si bo no hasi esaki bo no ta wak resultado, si bo no hasi esaki por ta tin un konsekuensia ku bo no ta yega na bo meta. Tin otro hende ku ta mas pasivo, nan ta bisa bo ah si no tuma bo tempu hasi'e, mi ta enkurashá bo si pero. Pa ami Tough Love eigenlijk ta traha un tiki mas miaw paso esei ta duna mi e push cu mi mester pa make things happen y pa mi tambe por prove to other people of den e caso aki na e persona ei cu mi por haci e anyways. E di tres punto cu mi tin ta take a leap of faith. Mi sa cu cambio no ta turbia ta dushi, anto mi sa tambe cu jumping into the unknown, ta pio. Por suponé un saki ku ta bini. Mi teoria ta ku si akaso mi no jump into the unknown, mi no ta bezig ta challenge mi mes, enton esei ke men tambe ku nada no ta bai kambia. Siendo ku mi keda den mi known area, den mi. Comfort zone. E seke men ku mi sa kiko ta bai pasa, anto e ta kana su gangentje, pero e si tambe ke men ku probablemente e kambio ku ami ta buskando no ta bai pasa. I ta p'esei konstantemente mi ta buska that leap of faith. Meskos ku mi a tuma e leap of faith di bin Hulanda i traha i bai skol, Completamente un cambio di un dia pa otro, pero tambe mi ta tuma un leap of faith na momento cu mi tin cu decidi algo pa mi mes, pa mi mes bon. Tip numero cuatro cu mi tin ta avoid procrastination and just do it. E pakico mi tin e tip aki ta paso normalmente ami no ta procrastinate. Hendenan cu conoce mi sa cu semper mi ta traha, mi ta caba tur mi cosnan prome cu mi deadline. Pero e biaha aki di un manera of otro dor cu mi tabata asina intensif bezig den mi cabes y pensa kico hende lo pensa di mi, con nan ta hañe, kico nan ta pensa, mi no a pone un deadline stricto pa mi mes. Cada bes mi tabata schrijf, schrijf, schrijf, schrijf, schrijf y asina cuatro luna a pasa y tambe asina mi no a wak niun cambio pero aina mi ta tin tur mi ideanan den mi cabes. I na momento ku mi a disdi un siman promé ku e teaser a sali ku mi ta bai hasié, el a sinti ègt asina bon ku por fin despues di e kuater lunanan ei ku mi a siña asina hopi kos, mi por hasié. Mi a te asta bisa esnan ke mi ta bai kumpra un kámara nobo pasobra e kámara ei ta bai pusha mi. Pa mi cuminsa filma. Pero esey tampoco no a pasa mesora paso e niños den su cabes tin cu e tin cu bay siña mas over di e camera, e tin cu siña mas di e zonido, e tin cu siña mas shopi y cosme asina. Siendo cu e tin un iPhone cu ta funciona bon bon pa e tipo di cosnan aki. Y na momento cu mi a dicidi Mi ta bai a sier, anto ku mi a hasier, mi a sinti mi asina bon ku mi mes, anto mi ta konstantemente kla pa mi sigui hasier. Asina mes mi tin ku bisa ku mi tin ku kustumá ku ratu ratu mi tin ku sta dilanti di kámara a papia. Pero practice makes perfect, anto e ora ei tambe e procrastination ta bira ménos. I ta besei mi tip número kuater ta, Avoid procrastination and just do it. That's it. No way back. Tep number sinku ku mi tin ta accept your best. Esaki mi tin'e paso komo un introvert mi mester pone mi standardsnan basta haltu, no solamente den mi karera pero tambe den mi bida personal. I esaki mi ta hasi paso mi ke konstantemente the best of the best i mi ke traha òf mi ta traha pa mi yega na esei tambe di un manera òf otro. Pero esei tambe ke mèn di un otro banda ku dor ku bo ta pressure bo mes asina hopi, Bo ta keda procrastinate, bo ta keda overthink, bo ta keda den bo bubbel pa asina bo por hasi tur cos cu bo por of tur cos den bo poder pa bo por make it happen mas mijo. Y tal besey mi a siña tambe durante mi periodo akinan cu. Bo a hasi bo best, it is ok to stop na un momento. Paso si bo sigui porta e cos ta manera sigui bay caba na malu. Y nan a fla nan kico di pasa. Pero that's the reality. Y ta p'esey na final mi a pone do your best, be the best and accept the best. Paso at the end of the day. It works out. Mi gevoel di introvert no ta bai. Procrastination mi por traha riba dje, overthinking mi ta lora pone. Pero kada hende otro y kada hende ta deal cu e sistema manera ta mas facil pa nan. Esaki ta e cinco tipnan cu ami tin y cu mi ta usa constantemente.

Danki na tur cu a subscribe na mi canal caba y pa esnan cu no a haci esaki ainda subscribi y heta noti Danki na tur esnan cu Danki na tur esnan cu a subscribe caba na mi canal pa esunnan cu no a haci esaki ainda subscribe y heta notification bell lo mi pone e link tambe di e.

Dan gracias tur esnan cu a subscribí caba y pa esnan cu no a haci esaki ainda subscribí y heta tu notificacion.